Dal-kanser ħa negħlbuh xi darba se nagħmlu? Nisperaw hu.
Nisperaw li negħlbuh. Mill-affarijiet li taf inti dwar kif żviluppat il-mediċina madwaru? Jiena nħobb naqra, ġifieri l-bieraħ rajt li għax hemm tip ta' kanser fit-tfal li ma jitfejjaqx dat-tip ta' kanser u l-bieraħ kien hemm l-ewwel tifel mhux Malta, barra minn Malta, li fieq minn dat-tip ta' cancer, l-ewwel tifel. Jiġifieri eħe, hemm, hemm tama u u l-mediċina jien jekk ikolli nara jien inni 20 sena, jekk nara l-mediċina f'għoxrin sena kemm żviluppat u kemm hawn iktar x'jagħmlu, kemm hawn iktar kura, imma eħe għad hemm ħafna ħafna x'isiru. Eżempju, il-late side effects. Imma it-trend hija forsi ta' x-xewqa tiegħi li nħoss dejjem iktar tama f'dawn l-affarijiet x'imma affarijiet li Jien sensittiv ħafna l-jom. It-tendenza hija li isma l-medicina. Miexjin, miexjin.
Jien naħseb li miexja ħafna ħafna l-qoddim il-medicina. U mhux il-medicina biss miexja l-qoddim, anke kif nittrattaw magħha wara. Għax inti hemm is-side effects tal-medicina li tagħti, hemm ukoll xi ħaġa iktar b'saħħitha mill-medicina li hija X'tagħmel inti biex ma tasalx s'hemmhekk? Il-prevenzjoni.
Il-prevenzjoni li inti wkoll tmur tiċċekkja lilek innifsek kemm hu importanti. Fuq dik ukoll issir awareness hawn Malta, ġifieri naraw hawn NGOs li jagħmlu awareness. Tista' tgħidilna naqra, għal min qed jisma', kif, x'inhuma l-iktar affarijiet utli fundamentali li wieħed jista' jagħmel biex jipprevjeni li jkollu Eh, li jasal sa dak il-punt. Ara, il-biża li inti jkollok il-kanser hija kbira. U, u dik hija waħda mill-li ma tħallix il-bniedem jiċċekja lejlu nnifsu għaliex inti tibża li jekk tfittex issib. Mm. Sewa. Allura, eħe, meta inti tkun taf li jekk ħatilqa xi ħaġa mill-bidu għandek iżjed ċansis ta' fejqan, għaliex inti jekk ħajoħroġlok, jekk għandek il-kanser, Jekk taqbdu fil-bidu għandek iżjed ċansis tfejqu u għandek inqas riskju li tispiċċa ħażin. Imma eħe, irridu nħeġġu iżjed in-nies li jiċċekkjaw lilhom infusshom jagħmlu t-testijiet, jekk jibagħtu għalihom biex jagħmlu l-iscreening imorru. Għaliex eħe, jekk taqbdu mill-bidu oġġett, hemm ħafna iżjed kura u hemm inqas ċansis ta' side effects. Allura

U affarijiet ta' lifestyle, ġifieri mhux li tmur tagħmel it-testijiet imma kif tiekol, eżerċizzju daw l-affarijiet. Mhux hekk, ġifieri jrid isir ara jien naħseb li li rridu nħeġġu lit-tfal minn meta jkunu żgħar jagħmlu iżjed eżerċizzju, qiegħda ssir ta' trend, ġifieri nara anke l-iskejjel jippruvaw joffru ħafna eżerċizzju u eżempju jien naf jilagħbu l-futbol, jilagħbu l-volleyball, joffruhom ħafna l-iskejjel. U dik tgħin ħafna li xi trend li tiela, eżempju jien nara mit-tafel tiegħi l-iskola tiegħu ruxmat attivitajiet hemm fejn jagħżel. Lifestyle x'nieklu Ifhimni, ngħiduha kif inhi hawn Malta u ikel tajjeb ħafna ma tantx jgħin. Ekku. Imma. U dejjem dejjem jitjieb Madonna li kell. Mela tlaqna.